Sinjuri nilqawkom għal xhur ta' il-programmi li 50 ħin dawar kon dawra ma' dak li kunet iġi għandkom xi ħaġa. X'tibatunna, ibatunna hawnhekk. Ħallina xi tweja għandek. Ejja, naddaft il-kċina. Tajjeb, good. U ddeċidejt li neħles minn affarijiet li jaqqas kont nobsol li jagħmlu daqshekk ħmieġ ara di, tara. Dawk il-grif li għandha fuq għaċ-chopping board armi. Dawk batteri dak marti fisser. Taf kemm hu diffiċli biex tnaddafhom u ġifieri dik tittarmija anke skieken eżempju, is-skieken li m'għadhomx jaqtgħu jew għandhom dak id-daqqiet. U dawk is-skieken li ma jaqtgħux normalment ikunu dawk li jaqtgħulek subgħajk, jiġifieri importanti. U jekk għall-aħħar qatt jinqatgħulek subgħajk għalik problema kbira għax tfotti L-iktar hobby li tħobb. X'inhu l-iktar hobby? Tħammel imnieħrek, ejja! Eh, wieħed għal dis oħra, eh, minn xiex ninqed. Ma insomma, anka eżempju li marfa tal-ewda dik, dik jekk kun qadima hija lukanda tal-batteri dik.
L-isponza. Naf li tkun għal-qalbkom. Imma l-isponza. Xar nagħmel ibja.
Sakemm sakemm ma tkunx minn dawk li jiġu sterilizzati, taqbad u tal-mija manka ġimgħa, ġimgħa ħafna, taf kif xi nkella tkun dar tal-batteri kif qed tgħid inti. Anka dix temmen id-dix tal-ħadid jew hekk jekk ikun fih is-sadid dak huwa ħażin ukoll. Bħalissa naf qed tarawna d-daru tgħidu korrekt, korrekt.
Korrekt, naf x'jiġrilkom. Torbtu qalbkom mal-ħaġa, ma tkunux tixtiequ tarmu, ma jekk ma tidux torbtu qalbkom mal-batteri, isimgħu minni u warmu lem. U millum ħan nitilqu b'serja ġdida, iva sinjuri ddeċidejna li f'dal-programm għandna bżonn nintu konkors, kors ta' etikett. Eh, u min ħajkollna?
Għandna magħna lis-Sur Raymond Marquette. Hi, xi ġmiel.

U that is my cat! U dik il-mara, Yvette, tħobb iddoq il-klarinett. Ija, ija, ok, sa nibqgħu għaddejjin biha. Sur Markett, illum għandi mniżżel jiena u li eh, ħatallimna xi etikett f'każ li tkun mistieden xi stand-up reception eżempju. Prosit!
Prosit! L-stand-up reception saru moda ħafna, eżempju ta' ikun hemm ministru jgħid għandi 5000. Ekko bekk, mux minn tija.
Iwa, mux fuq dal-istazzjon. Eh, mela, mux fuq il-net.
Le, le. Mela, mux fuq il-market. Mela, l-importanti fi stand-up reception illi dejjem ikollok idejn bit-tazza. Kalli inti tkun għed tixrob minn fuq dak li jkun li tħallas. L-oħra, irrid ikollok id biex tkun tista' tiħodlu bidejh. Il-min?
Min ikun ġej, toħodlu bidek. Il-handshake importanti biex il-moment ikun perfett illi il-handshake tafasilu naqra, mhux tkun isek il-merħi, eh, xi ħaġa oħra. Ġieli l-stand-up receptions tispiċċa tpoġġi għax tajja. Meta jiġi kelmek xi ħadd xi tittamel? Eh, terġa' tqum. Bravu għax dik hija edukazzjoni. Sewwa sakemm Sakemm ma jkunx qasir u tibqa' bil-qiegħda, eżempju ta' erba'. Kelli stand-up reception ma' Mario Morales u bqajt bil-qiegħda għax kieku qomt konti waqgħu daw. Ejwa ħalli ħejja l-Mario għax aħna nħobbuh x'affarijiet daw ħallih. Issa.
Kif tħares xejdu la dik ejja għajdli? Eye contact.
L-eye contact hija importanti ħafna x'edukazzjoni. Jien hekk spiċċajt irranġajt. Mal-mara Yvette li ddoqq il-klarinett kien mument perfett, eh? U dħaltilha dirett. Iva, ta' ta' ta' grazzi, nkomplu darba li jmiss.
U sinjuri dak kien ir-re tal-etikett is-sur Market! Li aħjar waqfuha qabel daħħalna fi trabil. Issa, sinjuri, bħalissa diskussjoni ikbar dwar is-sigaretti, il-vape u anke xixa. Li ma minn dawn jagħmel l-iktar ħsara?
Vape, xixa jew sigarett? Li ma minn dawn huwa l-iktar perikoluż għal saħtek? Is-sigarett, l-aktar tipjib studjat li jagħmel ħsara u problemi fis-saħħa. Kull sigarett għandu aktar minn 7,000 kimiċi differenti u 70 minnhom jesponuk għall-kanċer. Ix-xixa ttik volum għoli ta' kimika tossika f'darba biss. Fil-fatt, siegħa xixa tesponik għal aktar sustanzi u kimiċi u anke periklu aktar minn pakkett sigarett. Il-vapes għandhom inqas kimiċi minn sigaretti normali u jagħmlu inqas ħsara minn sigarett, però xorta fihom ir-riskji tagħhom.
U minn hawn tpejpu xi tpejpu, isimgħu minni ifqu pejpu. U mhux diffiċli ta, jew mhux diffiċli. Int taf. U jiena waqaft mid-darba ġifieri ta. Biex nabela jien jagħmilha kulħadd.